Hemmäňize salam. Bu günki fizika sapagymyza hoş geldiňiz. Bu gün siz bilen mehaniki hadysalar barada öwrenip geçeris. Mehaniki hadysalara gaty köp temalar degişli bolany üçin men muny üç ýa-da dört sapakda size düşündirmegi makul bildim. Onda näme, wagt ýitirmän, göni başlabereliň. Ilkinji temamyz jisimleriň mehaniki herekedi. Birem traýektoriýa. Ilki bilen kesgitlemegimize seredeli. Mehaniki hereket diýip, jisimleriň wagtyň geçmegi bilen giňişlikde ýerleşen ornuň başga jisimlere görä üýtgemegine aýdylýar diýýär. Diýmek, ýagny mehaniki hereket bolmasy üçin bir jisimiň Başga jisimlere görä ýeriniň üýtgemesi, ýöne belli bir wagtyň içinde, ýagny belli bir wagtyň geçmegi bilen ýeriniň üýtgemesini aýdylýar. Mysal üçin, şul şu taýda iň uly näme bar? Awtobusa seretsek, mysal üçin diýeli, şu ýerini üýtgetýär, ýagny ýöredi, hereket etdi we hereket edende beýleki ýanyndaky maşynlara görä näme? Hereketde bolýar, ýagny başga jisimlere görä ýerini üýtgetdi. Diýmek, näme etdi? Mehanik hereket etdi. Gysgaça şular ýaly. Indi ikinji zatda, ýagny ikinji suratda gelmezimizden ozal şuňa seredeli. Jisimler hereket hereketlenende diýe giňişlikde yz galdyrýar diýe. Bu yza näme diýilýär? Traýektoriýa diýilýär. Indi traýektoriýa bolanda bir jisim hereket edende galdyrýan yzyny aýdylýar. Ýagny, mysal üçin, o galdyrylan yzyň e, yzda e, görünmez hökmany däl. Ýagny, galan yzyňy görme sokmana ol diýmek ýani bir nokatdan iki nokada barýan ugrukýan mysal üçin maşynyň geçýän ýoluna galdyrýan yzyny aýdylýada indi şu taýda mysalda ikinji mysalda mysal üçin surata seretseňiz top oglanjyk top depýär top depýär mysal üçin öňe gidýär ýokary gidýär gapdal gidýär tapawudy ýok top bir ýere gidýär mysal üçin ýol geçýär Mysal üçin diýeli şu taýyk gelip düşdi. Şu geçen ýoluna galdyrýan yzy biz traýektoriýa diýeris. Indi şu üçünji suratda ony aç-açyk görkezýär. Mysal üçin adam eli bilen nämä atýar topy atanda şu tarapa gidýär we şu taýda näme yz galdyrýar. Ýani geç, geçende, ýol geçende yz galdyrýar. Oňa da biz näme diýeris? Traýektoriýa diýeris. Onda indiki temamyzda dowam edibereliň. Jisimiň, jisimleriň geçen ýoly we oňa giden wagt. Ýagny geçilen ýol barada şu wagt öwrenip geçeris. Indi geçilen ýol diýip jisimiň hereket traýektoriýasynyň uzynlygyny aýdýar. Ýaňy size traýektoriýa barada aýyp geçdik, ýagny jisimiň galdyran yzy diýdik. Ýagny geçilen ýol diýibem şo jisimiň hereket traýektoriýasynyň uzynlygyny aýdýar, uzynlygy. Uzynlygy näme bilen belleýäs? Metr, kilometr, santimetr, desimetr we şoňa meňzeşler. Indi şu taýda iki sany görnüş bar. Biri uzynlyk bar, birem geçilen ýol bar. Ikisiniň arasynda bir kiçiräjik bir tapawut bar. O tapawudam şu. Distans bolanda siz bilen birazjyk iňlisçesinem öwreneli gaty gowy bor. Distans bolanda geçilen ýol bolýar şu taýda. Bu adamyň geçen ýoly. Mysal üçin A nokatdan B nokada adamyň geçen ýoly şu. Ýöne displacement diýýär, ýagny aralygy bolsa A nokatdan B nokada bu aralyk bolýar. Aralyk bilen geçilen ýoluň tapawudy aralyk bolanda aralyk zada degişli. Vektor kuantiti degişli, ýagny vektorlara degişli beýleki geçilen ýol bolsa skalýar e, ulluga degişli. Indi tapawut şol, diňe mysal üçin şu ikinji suratda muny gowy görkezýär. Oglan bir adam motorly nirä gidýär? Öýünden şu taýda gidýär, ýagny iş ýerine gidýär. Şu taýda geçen ýoly 200 metr, aralygy bolsa 120 metr. Ýagny Öýi bilen beýleki işleýän ýeriň arasy näçe metr? Ýüz ýigrimi metr. Has ýakyn, ýöne o ýoldan gidip bilmeýän üçin, ýagny dümdüz ýol bolmaýan üçin dagyň üstünden geçmeli bolýar. Ýagny onam edip bilmeýän üçin geçmeli ýoly uzynrak bolýar. Ýöne aralygy näme? Ýüz ýigrimi metr. Tapawut şol. Bärde üýtgeşik başga ýene bir zat bar. Şutaýda ýazypdyryn, space aralyk diýmek. Bular iňlisçe sözden gelýär. Şonuň üçin iňlisçesini öwrenseňem gaty gowy bolar. Length, uzynlyk, time, wagt, sözleriniň baş harplary baş harplaryny alýar. Mysal üçin, space-de S, length-de L harpyny alýas, ýagny uzynlykda, time-de, wagtda T harpy ulanýas. Indi Şu taýda biziň ýat tutmaly öwrenmeli zadymyz esasy näme? Uzynlyk ölçeg birlikleri we wagt ölçeg birlikleri. Indi şu taýda bir santimetr on milimetr, bir desimetr on santimetr, bir metr ýüz on desimetr ýaly dowam edýär. Ýöne biz bulary näme etmeli? Ýat tutmaly, öwrenmeli. Ondan soň beýleki bärde näme? Wagt birlikleri altmyş sekuntda bir minutda, ýagny Bir minut altmyş sekund diýse hem bolýar, bir sagat altmyş minut we şeýle dowam edýär. On ýylda, ýüz ýylda, bir asyr we şeýle dowam edýär. Bularam biz öwrenmemiz gerek. Indi dowam edýäs. Esasy temamyz geldi, tizlik we onuň birlikleri. Ýagny nämäni öwrendik? Geçilen ýol, aralyk, wagt ölçeg birlikleri, we uzyn ölçeg birlikleri barada öwrendik. Indi esasy temamyz tizlik we onuň birlikleri. Tizlik diýip wagt birliginde geçilen ýola aýdylýar. Ýagny tizligiň bolmasy üçin bir wagt gerek, bir hem geçilen ýol gerek. Ýagny geçilmeli ýol belli bir wagtyň içinde geçilmeli ýol, ýagny wagt birliginde geçilen ýol. Indi aslynda formulamyz şeýle, ýagny v Deňdir est gatnaşan te. Ýagny wagt wagt birliginde geçilen ýol aýdylýar. Indi aslynda bu formulany gepledip hem bilýäs. Ýagny formulany gepledip bilýäs diýdigim, mysal üçin geçilen ýol diýip näme aýdylýar? Geçilen ýol diýip tizligiň wagta köpeltmegini aýdylýar. Bärde we tizlik es geçilen ýol te ýol geçmek üçin giden wagt. Indi şu taýda gysgaça mysal bar, şony işläp geçeli. Şu maşyn görýän suratyňyzdaky maşyn iki ýüz kilometr ýol geçipdir. Ony näçe wagtda geçipdir? Iki ýarym sagatda geçipdir. Onda näli formlamyzdan göni geçilen ýoly tapyp bilýäris. Ýagny iki ýüz kilometri iki ýarym sagatda geçipdir, tizligini tapyň diýýär. Tizlik näme bilen belgileýäs? V deňdir S gatnaşan T diýdik. Indi şu taýda göni ýazýas. V-ni tapmak üçin. S-imiz näçe? Ýagny geçilen ýolumyz 200 kilometr. Şu taýdan birligini hem ýazýas. 2,5 sagat. Aslynda hours iňlisçe bolýar, ýagny türkmençede biz sagat diýip ýazýarys. Indi bulam 200 gatnaşan kärym näçe deň? 80. 80 kilometr sagada deň bolýar. Ýagny şu maşynyň tizligi 80 kilometr sagat. Mysal üçin biz 80-de 100-de zatda gidýär diýerse maşyn, ana şolar ýaly göz öňümize getirip bilýäris. Indi dowam edýäs. Deň ölçegli we deň ölçegsiz hereket barada düşünje diýýär. Munam gysgaça aýdyp geçeýin. Göni şu taýda kesgitlemämize seredeliň. Eger haýsy-da bolsa bir jisim hereketlenende birmeňzeş tizlik bilen hereket etse ýa-da deň wagtlaryň içinde birmeňzeş aralygy geçse, beýle herekete deň ölçegli hereket diýilýär. Ýagny iňlisçesem constant speed bolýar. Şo bir tizlikde gidýän bolýar. Ýagny deň ölçegli hereket diýmek şo bir tizlikde, şo bir aralyk geçýär, şo bir wagtda. Mysal üçin diýeli, bul esasanam otlularda köp bolýar. Poýezd şo bir spidde, ýagny şo bir tizlikde gidýär-de, köplenç, ýa-da uçarlarda, samolýotlarda. Ýagny olar şo bir tizlikde köplenç gidip bilýärler. Ýöne maşynlarda-da bolýar, maşynlarda-da şu wagt täze tehnologiýalarda maşyny mysal üçin segsen kilometr sagat bile gitsin diýýäň, Şoňa zat edýäň, düzýäň zadyny, şo bir tizlikde gidýärsoň. Ýagny, indi tizligi hereket traýektoriýasynyň dürli böleginde dürlüçe bolan herekede deň ölçegsiz hereket diýýär. Bulam edil tersi şoň. Ýagny, deň ölçegsiz hereket bolanda şo bir tizlikde bul Bu bolsa şowur tizlikde däl. Peselýär, gatalýar. Peselýär, gatalýar. Şeýle dowam edýär. Bul esasanam näli maşynlarda köp bolýar. Mysal üçin awtobus duralga gelende haýallaýar. Duralgadan ýene gidip barýarka tizlenýär. Haçanda ýene switofora gelende, ýagny yşyklara gelende ýene durýar. Ýagny haýallaýar. Indi gysgaça şeýle, indi ortaça tizlik diýip bolsa, jisimiň geçen ýolunyň şu ýoly geçmek üçin sarp edilen ähli wagta gatnaşygy bilen ölçenýän ululygy aýdylýar. Ýagny orta ortaça tizlik bolanda ähli geçilen ýoly nämä bölmeli? Ähli geçilen wagta bölmeli. Onuň formasy şeýle, V ortaça Gatnaşan es ähli te ähli ýagny ähli geçilen wagt ähli geçilen ýol. Indi mysal üçin şu taýda sorawa gönçel geçýäs muny elektrik otlusy Ýangýer şäherinden Daşkende üç sagatda gelip ýetdi diýýär. Eger şäherleriň arasyndaky aralyk takmynan ýüz elli kilometr bolsa, otlynyň tizligi näçe? Ýagny otlynyň tizligini soraýar bizden. Onda näme diýýäs? Ortaça tizligini tapmak üçin we ortaça diýýäs. Ýagny iňlisçesi muňam average velocity bolýar. Gatnaşan S ähli şeý diýip formulamyzy ýazýas. Deňdir. Näçe e, aralygy? 150 kilometr. Näçe wagt geçipdir? 3 sagatda. Ýüz elli gatnaşan üç näçe bolýar? Elli kilometr sagat bolýar. Diýmek, otly elektrik otlusy elli kilometr sagat bilen tizligi elli kilometr sagada deň eken. Ortaça tizligi. Indi dowam edýäs. Şu taýda iki sany sorag bilen ýene çözüp geçeliň, gowja öwrenmegiňiz üçin. Birinji sorag, ortaça tizligi 80 kilometr sagat bolan otly 30 minutda näçe ýol geçýär? Indi ortaça otly diýe 80 kilometr sagat tizligi bar, 30 minutda näçe ýol geçerdi? Şu taýda iň esasy üns bermeli zadymyz näme? Sagat Bärde näme diýipler? Minut. Onda näme? Biz minudy sagada öwürmeli. Onda şu taýda bir sagatda näçe minut bar? 60 minut bar. Diýmek, 30 minut ýarym sagat bolýar. Ýagny 0,05. Ilki berlen ýer, berlenleri ýazalyň. We ortaça deňdir 80 kilometr sagat. Soňra beýleki wagt, ýagny t ähli deňdir otuz minut. Olam deňdir näçe bolýar? Nol bütin on, ýagny ýarym sagat, nol bütin ondan bäş sagada deň. Bizden soraýany s Ýagny geçilen ýol näçedi? Sorag. Indi şu taýda göni jogabymyzy formamyzy ýazyp, formamyz belli. S ähli T ähli. Indi ýerine goýaýmaly şu taýda 80 kilometr sagat deňdir Bizden soraýyny geçirin ýol ähli gatnaşan temiz belli Norbitin on on bäş sagat. Indi bärde atanaklaýyn köpeltmek şu taýda bir wajyp düşünsek atanaklaýyn köpeldýäs. Bärde göni jogabymyz näme bolýar? Geçilen ýol deňdir. 80 bilen 0 ýarym köpelsek 40 Bärden sagatlar gysgalýar, kilometr galýar. Ýagny kyrk kilometr ýol geçipdir. Indi indiki soragymyz şu taýdan şeýle çyzyk geçireýin. Garşymyz ýaly. Bir kilometr sagat ulumy ýa-da bir metr sekunt diýýär. Jogabyňyzy esaslandyryň diýýär. Indi muny bilmek üçin biz näme etmeli? Bir kilometr sagady metr sekunda öwürmeli. Kilometr sagady, metr sekundi öwres. Indi şeýle ýazyp bilýäs. Bir kilometrde näçe metr bar? Müň metr. Şuda müň metr ýazýas. Onda bir sagatda näçe sekund bar? Bir sagatda 60 minut bar, 3600 hem sekund bar. 3600 sekund. Ýagny şu taýdan göni bulary gysgaldýas. Bularam ikä gysgaltsak näme bolýar? Bärde bäş galýar, bärde aşakda on sekiz galýar. Indi bäş gatnaşan näme bolýar? On sekiz metr sekunt. Indi bir ulymy ýa-da bäş gatnaşan on sekiz. Elbetde jogabymyz bir uly. Diýmek, Bir metr sekunt bir kilometr sagatda näme eken uly eken. Dowam edýäs indiki temamyz massa we onuň birlikleri. Jisimleriň dynçlyk ýa-da hereket ýagdaýyny saklama ukybyna inertlik diýilýär. Ýagny eger bir jisim durýan bolsa şony saklama ukybyna näme diýilýär inertlik diýilýär. Eger daşdan güýjüň täsiri ýok bolsa. Jisimiň inertlik häsiýetini görkezýän fiziki ullaga bolsa şoň näme jisimiň massasy diýilýär. Ýagny massa diýip şoňa aýdylýar. Indi zatlaryň we predmetleriň massasy 1 kilograma görä uly we kiçi birliklerde bolup bilýär. Kilogram bilýäňiz gram, milligram şeýle şu taýdan ýazyň. Mysal üçin milligram, gramma, Esasy ulanýanymyz kilogram, tonna. Şeýle gysgaça şeýle. Massa barada gysgaça şeýle. Indi esas temamyza gelýäs, dykyzlyk we onuň birlikleri. Ilki bilen dykyzlyk diýip näme aýdýar? Dykyzlyk diýip maddanyň birlik göwrüme dogry gelýän massasyna aýdylýar. Bilşiňiz ýaly dykyzlyk diýip aslynda durmuşymyzda-da köp ulanýas, dykyzja diýip, mysal üçin, dykyz, sözüni gaty köp ulanýas durmuşymyzda. Dykyz bolanda esasy mysal üçin şu taýda suratda-da göni düşündirip geçeýin. Gaty jisimlerde dykyzlygy uly bolýar. Gaty jisimleriň dykyzlygy uly. Mysal üçin şu demiriň dykyzlygy suňka görä näme uly. Beýleki gazlara görä hasam uly. Gazlar has kiçi bolýar dykyzlygy. Suwuklyklarda birazajyk näme bolýar? Uly bolýar. Metallarda dykyzlyk has hem olara görä uly bolýar. Indi dykyzlygy ro harpy bilen belleýäs. Ro dykyzlyk, m massa, v göwrüm. Göwrüm bolsa, şu taýda bir sorag bar, şony çözeliň. Ony çözmezimizden ozal, mysal üçin, şu taýda şuny düşündireýin. Saman bilen näme? Kerpiç bar. Ýagny ikisiniňem agramy deň, deň ýalak bolup dur. Näme üçin? Sebäbi göwrüme bagly. Ýöne göwrüm, mysal üçin şuň göwrümi uly, muňky kiçi. Ýöne agram näme? Uly. Eger, eger-de bir jisimiň agramy uly boldugyça we göwrümi kiçi boldugyça ol jisimiň dykyzlygy uludyr. Eger Bir jisimiň göwrümi uly bolsa we massasy kiçi bolsa, ol jisimiň dykyzlygy nämedir? Kiçidir. Mysal üçin, şu taýda gysgaça düşündireýin şuny. Bir gap diýeli, düşüneli. Bir gap. Mysal üçin, göwrümi bir litr, bir litrlik gap, düşüneli. 3 sany 3-den 1 litr şowur göwrümde munda mysal üçin metal bar diýelim, metalyň bir görnüşi bolsun, mysal üçin polat bolsun, tapawudy ýok, suw bar. Munda gaz bar. Indi bularyň agram haýsynyňky uly bolar? Elbetde metalyňky 1 litre sygýan metalyň agramy uly bor. Ýagny agram uly bolan üçin dykyzlygam näme uly eken. Munda birazjyk suwda bir litr suwuň göz öňüňde eýlendir, bir baklaçkadaky suw, mysal üçin, bir litrlik. Şoň agramyny göz öňüňize getiriň. Bulam ondan birazjyk näme bolýar, ýeňil bolýar. Gazlarda hasam ýeňil bolýar. Mysal üçin, bir litrlik suwuň içine gaz, gaz goýber, ýagny agramy, agram üýtgemeýär eken. Tapawudam şo ýerde. Mysal üçin, bir litrlik suwuň ýa-da, ýok, bir litrlik baklaçkanyň içine bir e, demirden dolduraly suwa göre näme bor agyr bor sebäbi dykyzlygy näme uly indi şony bildik indi şu taýda gysgaça näme sora we göwrümi 2 sm kub bolan tylla bileziň massasy näçe bolýardy bize tylla bileziň nämesi berilipdir dykyzlygy dykyzly ýagny tyllaň dykyzlygy 19,13 Gram gatnaşýan santimetr kub. Indi şu taýda şu taýda aslynda D diýip ýazylýar, ýöne iňlisçede D bolýar, density bolan üçin. Ýöne türkmen türkmençe näme ro ulanýar. Ro deňdir m gatnaşan we bärde bize berlen näme? Romuz berilipdir, ýa dykyzlyk berilipdir, 19,13 gram gatnaşan santimetr Kub deňdir m massany soraýar bizden. Bärde-de göwrüm näme? 2 santimetr kub. Göni atanaklaýyn köpeldýäs şuny. Näçe bolýar? Şu taýdan ýazaýyn. Atanaklaýyn köpeltsek, bärde aşanyny bir bar diýip düşünsek. M deňdir 2 köpeltmek Ýagny iki santimetr kub köpeltme on dokuz bütin ondan üç gram gatnaşan santimetr kub. Bärde santimetr kublar gysgalýar. Iki bilen on dokuz bütin ondan üçi köpeltsek näçe bolýar? M deňdir.

Indi esasanam şu taýda görüp bilýäris, haýsy gaty jisimlerde dykyzlygyň nädeligini. Görşüňiz ýaly, mysal üçin, şu taýda seredip geçeliň. Mysal üçin, alýumin diýýär, ýagny gaty jisimlerde iki bütin ondan ýedi. Mysal üçin, suwuklyklarda nol bütin ondan sekiz kerosiniňki ýa-da süýdüňki bir bütin ondan sekiz. Süýdüň dykyzlygy biraz e, uly ekeni. Deňiz suwunyňky bir bütin ondan otuz bäş, mysal üçin, benziniň bir bütin ýüzden üç. Indi, mysal üçin, bärde iň ulusy haýsy ekeni? Platina diýýär. Platinaň dykyzlygy gaty uly ekeni. Indi gazlara seretsek, serediň, gazlarda gaty kiçi görünýär. Kislorodyňky, mysal üçin, nol bütin ýüz müňden näçe? Ýüz bir ýüz kyrk üç, mysal üçin. Tebigy gazyň kyn şuňa deň. Garaz, gysgaça, gazlarda näme gaty kiçi bolýar. Dykyzly gazlaryň gaty kiçi bolýar. Suwuklyklarda biraz ulurak, gaty jisimlerde hasam näme ekeni, uly eken. Indi şu taýda soraglar bilen temamyzam jemleýäs. Indi birinji soraga seretsek, 3 litr birinji sorag 3 litrli bankada näçe kilogram süýt bar diýýär. Indi ilki bilen göz öňümize getirýäs. 3 litrlik banka diýä. Mysal üçin şu taýda banka çyzaly. Banka megzemese-de birazajyk. Şuň 3 litr diýä. Näçe kilogram süýt bar diýä şoň içinde. Indi 3 litrimiz şu taýda e, biz bizden soraýan süýdüň biz zadyna seredýäs, dykyzlygyna 1,18. Romuz, deňdir, bir bütin ondan sekiz gram gatnaşan santimetr kub. Soňra üç litr berlen, ýagny göwrüm we deňdir üç litr. Üç litrimiz näçe deň? Üç litrimiz üç desimetr kuba deň. Desimetr kuba deň. Indi desimetr kubdan santimetr kuba geçirmek üçin näme etmeli? müňe köpeltmeli bolýas. Sebäbi bir desimetr bir desimetrde 10 santimetr, eger kub bolsa 3 gezek özüne köpelýär, olam 1000 bolýar. Diýmek 3000 santimetr kub bolýar. Bizden soraýan massasy näçe? Deňdir. Sorag. Indi göni formulamyzy bilýäs. Gön ýerine goýýas. Romumyz näçe? 1,18 Gram, gatnaşan santimetr kub. Deňdir. Näçe massany soraýar? Bärde-de üç müň santimetr kub bolýar. Indi bärde şeýle köbeldýäs. Massamy näçe deň bolýar? Bir bütin ondan sekizi üç bilen köpeltsek näçe bolýar? Kalkulýator ulanyp bilýäris, eger tiz wagtda işlejek bolsak. Bir bütin ondan sekiz köpeltmek üç müň näçe bolýan ekeni? Bäş Bäş müň dört ýüz. Bäş müň dört ýüz grama deň eken. Ýöne bizde nämede soraýar? Kilogramda soraýar. Şo sebäpden bir kilogramda müň gram bar, müň gramy müňe bölsek, ýagny grama öwürmek üçin, ha, kilograma öwürmek üçin müňe bölýäs, olam deňdir, m deňdir. Bäş bütin ondan dört kilograma deň bolýan eken. Diýmek, üç litrli bankada bäş bütin ondan dört kilogram näme bar eken? Süýt bar eken. Indi galan soraglaram siz özüňiz çözüp bilýäňiz. Bu günki temamyzam soňuna geldik. Indiki wideolarda görüşýänçä hoş sag boluň.